Бүгенге Буа шәһәренең нәкъ үзәгендәге әлеге бер катлы кирпеч бина моннан 217 ел элек, 1805 елда салына. Бу Буадагы иң борынгы биналарның берсе, иң борынгысы бу. Монда мәдрәсә булган. Менә ул, күрәсең, ничек сакланып тора әле дә. Моның инде хәзер ничектер реставрация ясарга кирәк, чөнки монда Бөтен менә татарның безнең төбәктәге, безнең якта ясаган бөек галимнәр шуннан үткәннәр, ди. Монда Мәрҗани дә булган, бу нидә килеп киткәләгән инде ул. Чыннан да, биредә халкыбызның байтак кына танылган шәхесләре белем ала. Алар арасында Һади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Толымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм мәгариф эшлеклеләре була. Әлеге мәдрәсә белән бүгенге Апас районы Морзалар авылында туган Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. 1919 елда вафат булган Нургали хәзрәт бу аның иске татар зиратына җирләнә. Аның күрәсез почти метр 90 биеклеге кабере и тулысынча аның тормыш юлы язылган. Бөтен яклап гаиләсе, остазлары, нәрсәләр эшләгән ул, башында чалма. 500 еллык бай һәм аянычлы тарихы булган әлеге зиратта татарның ул чактагы бик күп танылган дин белгечләре һәм ишаннары күмелгән. Шуларның тагын берсе Нургали хәзрәткә кадәр мәдрәсә белән җитәкчелек иткән Габденасыйр ага Мөхәммәтәминов. Аның бер кызына Мәрҗәни, Шаһабетдин Мәрҗәни татарның галиме иләнгән була, Зөхрә исемле кызына. Ә икенче кызына Нургали Хәсәнов иләнгән була. Шулай иттереп алар Мәрҗәни белән Баҗай булалар инде. Мәрҗәни, Шаһабетдин Мәрҗәни буага күп тапкырлар килә. Шөкер, соңгы вакытта озак еллар буе исемнәре онытылган, яисә алар турында сөйләргә ярамаган байтак дин әһелләребезнең исемнәре халыкка кайта, каберләре яңартыла башлады. Безнең аксакалларыбыз шурасы бар, алар. Бу каберлекләрне барлап, безгә мәгълүмат җиткерәләр. Мәсәлән, әле генә ничә ел элек кабер яңартылды Чистай районында. Анда Камалов зур шейхыбыз булды. Нургали Хасанов бик зур шәхес, бәлки дә Мәрҗани сыман шундый зур танылган шәхес. Ник аның турында китаплар укысак, ул бит үз заманында хәтта Истанбулга барып, теге орденнар, орденнарга ия була. Аннан соң бу буада күп еллар Буе укыта. Ул гына түгел, безнең шәхесләребез бик күп, бигрәк тә бу җирлекнен, Буанын зур галимнәр бик, бик күп булган. Гомумән, Буада төбәк тарихын гына түгел, ә татарның биек шәхесләрен өйрәнү эше югары дәрәҗәдә оештырылган. Буа районы, Буада эшләүчеләр, гомумән, безнең хәзерге көндә Иң актив районнарның берсе, тарихны өйрәнүдә, төбәкне өйрәнүдә. Монда шундый кешеләр эшли, үз тарихларын, үз традицияләрен, үткәннәрен ихтирам итә торган кешеләр. Озак еллардан бирле төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең берсе, ул, Толымбай авылында туып үскән Фәрит абый Садриев. Ул үзенең энесе Раил туганнары һәм авылдашлары белән бергәләп, Толымбайның борынгы зиратын чистартып, кабер ташларын яңарталар. Шуларның берсе, Әхмәр бин Юныс әл-Толомбай кабере. Бу беренче аның ташы, кабер өстендәге, ул сакланган. Бабайлар моны саклаганнар, хәтта менә өйләренә алып кереп, күрше әбиләр качырып куйган булганнар ташны. Ә тарих-фәннәр кандидаты Рәшит Амишев якташы Нургали Хәсәнов тормышын, студент елларыннан бирле өйрәнә. Ульянның архивында, Казан архивында, аннан соң Уфаның архивларында шул материаллар табылды Нургали Хәсәнов хакында. Һәм шулай ук революцион газеталарда да шактый Нургали Хәсәновның үзе язган да, аның турында язган мәкаләләре бар. Менә бу яңа исемнәр кайтару мәсьәләсендә зур эш башкарыла. Буа төбәгендә менә ничәнче тапкыр без инде хәзер юлыбыз төшә. Узган ел гына без бер зур шәхесне ачкан идек, Ишан Әхмәр. Юнысовны менә бу юлы инде без Нургали Хәсәнов мәшәбез. Бик дин белгече, бик зур шәхесне, әлбәттә, менә аларны күтәрергә кирәк, аларны барларга кирәк. Татарстан мөфтияте үтенече буенча Искәндәр Сираҗи Нургали Хәсәнов турында Дәрвиш дигән пьеса да язган. Мин аны булдыралганча философ иттереп ясарга тырыштым, суфи, философ итеп ясарга тырыштым. Белмим, нәрсә килеп чыккандыр, ул тарихи әсәр иттереп түгел, әле кешенең бары тик фәлсәфәсен, ислам фәлсәфәсен шушы Нургали Хәсәнов аша бирдек. Спектакльнең эскизын конференциядә катнашучыларга да тәкъдим иттеләр. Буадан Рәмис Сафин, Татарлар.